Dammen an Dir Hären, dat ass d'éischt Kéier, datt ech hei sinn, muss ech éierlech zouginn. Ech wär léiwer bei enger aner Geleegenheet heihinner komm, mee leider Gottes muss mer haut iwwer en Thema schwätzen, wat net esou eppes vu positiv ausgesäit, wann ee weess, wat en Donneschde soll kommen. Ech soll net op d'Geschicht vum Index agoen, ech wäert dat dann awer och net maachen, mee Modulatioune vum Index, déi sinn et awer scho mol ginn, Do war ech nach gewerkschaftlech net täteg, an trotzdeem, dat war an den achtzeger Joren, deemools hat mer eng ganz aner Inflatioun wéi haut, aacht bis zéng Prozent war dat deemools, dunn ass de Frang och nach ofgewäert ginn an et war natierlech d'Stolkris an dat huet och en fin de compte an den achtzeger Joren zu engem Streik gefouert an zu enger neier Regierung. Haut gesäit dat alles e bëssen aneschters aus. De Vott vun Donneschde wäert wuel kaum elo zu enger neier Regierung féieren. An och d'Inflatioun, déi läit jo am Moment net esou héich, déi läit bei 3, 3,2 Prozent, gëtt ëmmer gesot, se geet erof. Mee et ass awer nach alles guer net esou sécher, ob dat wierklech geschitt. Dat muss een effektiv gesinn. A wat hu mer nach? Mir hu gesond Staatsfinanzen. Et ass jo gesot ginn, d'Administration publique, déi misst an den Equiliber kommen. Bis 2014, majo d'Administration publique, déi ass locker am Equiliber Enn 2011. A wann een déi lescht Zuelen vun eisem Finanzminister da gesäit, da weess een och, datt d'Administration centrale, zumindest wann een haut d'Foto géif maachen, och am Equiliber ass, souguer an engem klenge Plus vun 180 Milliounen. Den Index, ech mengen, da brauch ech Iech net ze soen, wat dat ass, dat wësst Der. Mee et ass awer eppes, jiddefalls net, et ass ganz sécher keen Instrument, fir eng Steierpolitik ze bedreiwen, an et ass ganz sécher och net en Instrument, fir Gesondheetspolitik ze bedreiwen, eleng wann ech héieren, datt Tubak an Alkohol soll jo erausgeholl ginn. Et ass einfach eng nodréiglech D'partiell Ugläichung vun de Pensiounen a vun de Gehälter un d'Inflatioun, se ass nëmme partiell, et gëtt och net ganz gemat. A firwat gëtt et iwwerhaapt gemat? Majo fir nëmmen einemoossen och d'Kafkraaft ze erhalen. Duerfir déi déi soen, dat wier elo wierklech rell Augmentatioune vun de Paien, deene kann een net Recht ginn. Si gefrot ginn, wat ech gesot hunn, an ech net nëmmen, och mir als Organisatioun, dat hei, dat wier den Ufank vum Enn vun der automatescher Indexupassung. Nun, déi automatesch Indexupassung ass jo scho säit 2006 net méi esou automatesch. Zwëschenduerch war se emol erëm eng Kéier automatesch. An elo kann een awer soen, mat deem, wat elo hei um Dësch läit a wat dann en Donneschde wahrscheinlech jo och dee Moment gestëmmt gëtt, kann ee soen, datt den Automatismus fort ass, an et ass ze fäerten, datt deen och nëmme erëmkënnt. D'Gewerkschaften hunn et natierlech net einfach duerch deen Automatismus, well d'Leit dobaussen, déi mierken net méi, firwat datt deen Automatismus, wéi deen iwwerhaapt entstan ass. Deen ass entstan doduercher, datt d'Gewerkschafte gekämpft hunn derfir. Haut gëtt et automatesch ausbezuelt. An d'Leit mengen, d'Regierung géing hinnen all Kees esou gutt mengen an einfach soen, okay, elo kritt Dir emol erëm zwee Komma fënnef Prozent derbei. Un deem Text, dee mer hunn, do ass vill ze bekloen. Ech mengen, dat maache bestëmmt d'Kollegen duerno och nach. Do ass keng Révision a keng Clause de révision dran. An et sinn natierlech och wéineg Kompensatiounen, déi domadder dra sinn. Ech erënneren, well mir och dovu geschwat hunn, nach eng Kéier un déi Dispositioun vum Wëllegen Akt, déi sozial net gerecht ass a wou elo onbedéngt de Moment komm wär, wou misst eigentlech d'Regierung dorop verzichten, esou wéi se dat elo wëllt maachen, an déi misst dat elo esou loosse wéi et ass, och wann e energetescht Baue soll gefördert ginn. D'Indexmodulatioun ass ganz interessant fir d'Patronat. Si gesinn et natierlech als Käschtefacteur, mir gesinn et awer virun allem och als e Garant vum soziale Fridden. Mee dem Patronat bréngt déi Modulatioun fir dat eent Joer, wat elo hei ass, 2012, eleng dat 225 Milliounen Euro. Dat ass vill Geld. A wann d'Patronat dat spuert, dann ass et ganz kloer, wou, op wat fir engem seng Käschten datt dat gespuert gëtt. an zwar op Käschte vun de schaffende Leit. Dat ass fir e Gewerkschafter, egal vu wou datt e kënnt, net an der Rei. An et gëtt och gesot, de Staat géing eppes spueren. Ech weess, duerno gëtt nach eppes gesot, och doriwwer. Mee ech mengen net, datt de Staat iwwerhaapt eppes bei där ganzer Geschicht hei spuert. A wat besonnesch schlëmm ass, Bei deem, wat elo um Dësch läit, dat ass, datt, wann et erëm alles soll normal funktionéieren, datt dann, wann d'Inflatioun esou bleift, wéi se haut ass, datt dann sécher eng Indextranche wäert verluer goen. Esou eppes kann een einfach net hinhuelen. Ech mengen, méi soen ech elo emol net, well soss kréie meng Noriedner näischt méi ze soen doriwwer. Merci.